Abusuafoɔ, yɛsane kyeakyea mo bio ɛba yɛn dwumadie yi so. Daa meka sɛ mɛma wo werɛ mfiri botaeɛ nti a yɛredi dwuma yi. Botaeɛ no ne sɛ yɛbɛma apɔmuden mu nsɛm titiriw nyinsɛn ne awoɔ ho nsɛm no ayɛ mmerɛ, ayɛ fo na wate aseɛ. Ɛba saa a, yɛ mmerɛ a yɛfo a, na kyerɛ sɛ wɔte aseɛ sɛ biribi koraa asi ansa na wobɛduru ayaresabea no, na watumi ayɛ biribi kakraa bi ɛsiane sɛ wate ho nsɛm, na atumi aboa ma yɛn nyinaa nneɛma bi a ayɛ a na ɛyɛ den ma yɛn sɛ ɛno nti koraa bi a yɛnkɔ ayaresabea no, yɛn nyinaa yɛatumi abrɛ no ase. Na afei yɛatumi abɔ yɛn nuanom mmaa titiriw wɔn a wɔkɔ awoɔ soɔ no, yɛatumi abɔ wɔn ho ban ama dodoɔ no ara atumi awo afa wɔn ho afa wɔn ba. Ɛbɛyɛ yɛn anigye sɛ nka ɔbaa biara a ɔbɛkɔ awoɔ so no, ne hoawo afa ne ho afa ne ba. Anwummere yi, ɛno na yɛasane aba mo nkyɛn bio sɛ yɛrebɛdi nkɔmmɔ yi. Baabi biara a wotie me, bi a na ɛyɛ anɔpa, bi a na ɛyɛ awia, na wafa no saa, yɛkyeakyea wo. Mpɛn pii, yɛn nuanom mmaa no, obi wɔ hɔ a, nkanka wɔn a wɔnwo da no mpo wɔn mma woda no bi mpo taa experience saa ɔhaw yi bɛhu ara ne ɛdene ɔda kaa mu gidigidigidi ne ɛdene aba yaresabea yɛ sɛ wawo ato kaa mu Wobɛhu yɛ sɛ wawo ato yɛde ne ba ne ameduru wawo ato kwan so. Wobɛhu no yɛ sɛ wawo wɔ fie mommra midwife nurses mommra na mommɛfa wɔn mommra na mommɛgye no wobɛduru ne nnipa atwa ne ho nyinaa ahyia. Ɛsi bebree yɛ mmɔnten so mmeammea bebree na ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛsɛ sɛ yɛkɔ so ara yɛ nkyerɛkyerɛ no, na titiriw sɛ awɔ ka obi a anaasɛ awɔ rebɛka obi a, nneɛma bɛn kakra kakra na ohu a ɛyɛ a na ɛsɛ sɛ ɛtwe n'adwene gyina so sɛ, hmm, adeɛ yi a ɛyɛ me yi anaasɛ adeɛ yi a mehu yi deɛ, ɛsɛ sɛ metu anammɔn ntɛm, ɛfiri sɛ ɛbɛtumi aba sɛ ɛyɛ awoɔ na aka me. Yɛbɛsrɛ yɛn sɛ, ɛberɛ a yɛbrɛ ɛyɛ aso no, nkanka bi a yɛaduru abosome nson, abosome nwɔtwe hɔ no, na nka yɛn nneɛma a yɛkɔɔ ayaresabea, apemfoɔ ayaresabea, yɛkeka kyerɛ yɛn anaasɛ yɛde kyerɛ yɛn no, na nka yɛtumi atoto ne nyinaa. Ɛfiri sɛ ɛfiri abosome nko nson ɛkɔ mpo no, ɔbaa ɛtumi ɛwo. Nti woatotɔ saa nneɛma no nyinaa na wapɛ Bag yɛ kurukuruwa bi a wo ara wo nsa bɛtumi aso soɔ na woatɔ na wode wo nneɛma no nyinaa gu mu. Nneɛma no gu mu saa no a, ɛbaeɛ no ara na woapagya na w'apemfoɔ krataa no nso wode ato baabi a worehwehwɛ a wonyɛ dɛn, wommrɛ. Ɛba saa no a, ɛma adwuma no yɛ mmerɛ ma wo ara ankasa ankasa. Nti ɛfiri saa berɛ no kɔ no na woatumi atotɔ ho nneɛma nyinaa wode agu adeɛ mu a, na aboa. Afei baabi a wote no, woapɛ driverni baako, mmienu, mmiɛnsa bi, woapɛ wɔn namba. Wɔn a ɛbɛn wɔ. Nti biribi saa no a, wofrɛ wɔn a, wobɛtumi anya mu baako ama ntɛm ara wɔatumi abɛfa wo akɔ. Afei yɛtumi ayɛ saa nhyehyɛeɛ wei awie no, yɛpɛ obi a yɛkɔ mpo a ɔbɛyɛ dɛn, ɔbɛka yɛn ho na ɔde yɛn akɔ anaa waboa yɛn de akɔ. Mpɛ pii yɛn nuanom mmaa no bi wɔ hɔ a, ɔba yaresabea a, ɔsɛ mekɔ akɔhwɛ sɛ yɛawo a, nti ɔbɛba no na ne nneɛma nka ne ho. Mɛfa saa akwannya yi so na masrɛ sɛ, sɛ woyɛ ɔpemfoɔ, sɛ afei na wo, woasi so sɛ wo ba abɛnyinsɛn no, ɛwɔ w'adwenem sɛ wopɛ sɛ onyinsɛn a, mɛnyɛ bi da. Worekɔ ayaresabea sɛ ɛyɛ awoɔ nti, ɛwɔ wo tirim sɛ woawo abere aso na ɛyɛ awoɔ nti na wokɔ a, na wo nneɛma no ka wo ho. Ɛfiri sɛ ebia w'adwene yɛ wo sɛ ɛnya nnuru hɔ, nanso wobɛkɔ mpo no, na wo berɛ no aso a na abɔfra no mpo no ebia na ɔwɔ ba. Nti yɛbɛsrɛ sɛ, worekɔ sɛ ɛyɛ awoɔ na ɛwɔ wo tirim sɛ wokɔ wo deɛ a, Ma wo nneɛma no nka wo ho nkɔ. Nyame a ɔkaa wo ho abosome nkron no nyinaa no, ɔno ara bɛhwɛ wo so. Biribi biara nto, bɔne biara nsi. Nti mɛma no nyɛ w'adwene sɛ, sɛ obi hu sɛ worekɔwo a, ebi betumi ato wo anaa biribi saa nti no, worekɔ na akyiri obi de wo nneɛma aba. Ɛyɛ ade a ɛsɛ sɛ wotwam ma ɛnyɛ bi da. Woayɛ bi a, srɛ ho bɔnefakyɛ. Nti wokɔ a na wo nneɛma ka wo ho. Afei yɛawie wei no, yɛmmobɔ nneɛma baako mmienu bi so a mpɛn pii no yɛtaa hu na obi deɛ bɛba kɛse paa, obi deɛ bɛba nketenkete. Nti sɛ bi a obi aka akyerɛ sɛ o oh, me deɛ awoɔ ka me sɛ ne sɛ na ɛyɛ kɛse, nti wo nso wotwɛn sɛ wo deɛ bɛyɛ kɛse a woanhwɛ yie a na wawo ato fie. Nti nneɛma baako mmienu mmiɛnsa mbɛbobɔ so yi, bɔ mmɔden sɛ wobɛtie no yie na wo nso wode atu anammɔn. Deɛ ɛdi kan, Wobɛhu sɛ ɛrehyɛ aseɛ a, na wayɛ ase yɛ wo ya paa. Ɛhyɛ aseɛ nkakrankakra. Wayɛ ase yɛ wo ya na ɛrewe wo. Afei deɛ ɛba bio ne sɛ wafuru no akukuru. Ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛrecontracte. Oburoni bɛka sɛ contraction. Na sɛ wo- w'awodeɛ no ahyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ dɛn akukuru. Esiane sɛ w'awodeɛ nso da wo yam nti no, ɛbɛka w'afu no ama w'afu ayɛ wo ya. Nti wayɛ ase ne w'afu no nyinaa, w'afu w'afu no ayere tann na ɛyɛ wo ya. Nti obroni bɛka sɛ painful rhythmic strong uterine contractions. Na strong no deɛ relative. Obi deɛ adeɛ a ɛyɛ ne ya kɛse paa no ɛnyɛ obi ya. Nti wobɛhu sɛ wafunu ahyɛ aseɛ nkukuru na adwo. Nti na mɛka sɛ irregular no ɛnyɛ adeɛ a ɛte kɔ. Ɛkɔ kakra na aba. Ɛno no rhythmic ɛwɔ hɔ Ɛkɔ na aba, ɛkɔ na aba, ahaa, ɛdwo kakra na aba, ɛnnyina so saa ara, ɛdwo na aba, saa ara, but ɛyɛ wo ya. Nti ɛrekɔ n'anim na yaw no nso yɛ dɛn? Ɛrekɔ n'anim. Na madi kan aka sɛ obiara yaw nko. Nti wode wo yaw kɔtoto obi deɛ ho a, sɛ obi deɛ ɛyɛ ya paa, obi nso ɔbɛka sɛ, oh, me deɛ mante hwee. Nti wode toto ho a, anhwɛ a wobɛtena fie saa, wobɛte w'anom na woawo. Nti deɛ wobɛtumi ahu saa adeɛ wei, ɛbɛwe wo saa bi a wayɛ ase lower abdominal pain, ɛbɛyɛ wo ya pa ara na afei aka w'afunu, w'afunu akukuru na adwo, akukuru na adwo na ɛyɛ wo ya. Ɛno ne nyinaa no na ɛkyerɛ sɛ sign no bi no kyerɛ sɛ awoɔ na ɛyɛ dɛn, ɛreka woɔ no. Afei deɛ ɛtɔ so biom, ɛbɛtumi ama wo sisi ayɛ wo ya firi sɛ abɔfra no wusane, ɔno wɔpɛ ntɛm aba, ɛna wo pelvis no mu na wɔfa. Pelvis no nso menim sɛdeɛ mɛka ne twi deɛ but pelvis no ɛda yɛ sisi mu ɔbaa biara wɔ pelvis ahaa ɛno mu na abɔfra no bɛyɛ dɛn ɔbɛfa a ɔbɛba pelvis no nso ɛda yɛ sisi mu nti no ɛsiane sɛ wɔfiri wo yafunu no mu na wɔasiane na waba abɔnten no nti no ɛbɛma wo sisi atumi ayɛ wo ya nti wayɛ ase yɛ wo ya no na wo sisi nso yɛ dɛn na ɛyɛ wo ya saa nneɛma wei ho bi a ɛtumi especially na wo berɛ nso aso a mɛnka sɛ mɛtena fie atwɛn a na ɛkyerɛ sɛ awoɔ nna ayɛ den bi a ahyɛ aseɛ no nti sɛ wotu anammɔn afei wobɛtumi ahu biribi te sɛ mogya su fi bi hmm mogya ɛnyɛ bright red saa ayɛ sɛ mogya su fi brownish bi saa ayɛ no ho mogya su fi bi saa no ebi atotorotoro bi saa no ahaa ɛfɛ obìnrin frɛ no show nti ɛno no. Ɛba saa a, na kyerɛ sɛ ɛbɛma awodeɛ no ano ayɛ dɛn? Abue. Ɛfiri sɛ ɛba saa a, ɛbɔ kwan ama awodeɛ no ano atumi abue. Ɛno nti no, sɛ wohu biribi saa a, ɛno nso yɛ nnyinasoɔ baako a ɛkyerɛ sɛ awoɔ no tumi ayɛ dɛn? Abɛka ho. Deɛ ɛtɔ so ɛno no. Afei deɛ ɛtɔ so bio nso, yɛfrɛ biribi sɛ leucine liquor. Wobɛhu sɛ wɔ hɔ na nsu gu nkakra nkakra. Na ɛha no na ayɛ na mpɛn pii no yɛn nuanom bi wɔ hɔ a wɔse gye sɛ wɔtwɛn ara ma hwedeɛ no bɔ. Nti ne yɛn maamenom sɛ tena fie ma wo hwedeɛ no mmɔ ansa, anyɛ saa a wokɔ ntɛm saa a wobɛda hɔ ara kyɛ. Nti twɛn ara ma wo hwedeɛ no mmɔ. Wo hwedeɛ no bɔ ansa na woakɔ. Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Woyɛ saa a woawo fie ɛfiri sɛ mpɛn pii no hwedeɛ no mmɔ no na abɔfra no di so a ɔreba. Ebi nso wɔ hɔ a twedeɛ no mmɔ no ɛbɛtumi aba sɛ ɛbɛkyɛ but sɛ ɛkyɛ a ɛsiane sɛ saa twedeɛ no na abɔfra no da mu a ɛbɔ ne ho paa firi infections anaasɛ efi nkɔ ne ho nkɔfa yareɛ mma na efi nso nkɔ wo maame no ase na nkɔfa yareɛ mmerɛ wo maame no nti no ɛsiane saa saa adeɛ no pae paa na ɛkyerɛ sɛ ɛberɛ bi mu a ɛberɛ bi a nsusuiɛ mu no apɔmuden adwumayɛfoɔ no bɛhwɛ no na ɛyɛ sɛ wɔn ma wɔn ho aduro Sɛ wode tena fie ara kyɛ na sɛ saa aduru no yɛamfa aduru amma wo a, wobɛtumi anya infections. Maame no bɛtumi anya bi, abɔfra no bɛtumi anya bi. Nti ma yɛntena fie nka sɛ yɛretwɛn ama hwedeɛ no abɔ ansa na yɛakɔ ayaresabea sɛ afei na awoɔ no aka yɛn. Mpɛn pii no wotena ase ma hwedeɛ no bɔ a, mpɛn pii no ɛyɛ a na abɔfra no di so. Afei sɛ abɔfra no nni so a ɔreba mpo a, ɛbɛtumi ama efi akɔ ase ɛfiri sɛ nsuo no a abɔfra no da mu na ɛbɔ ne ho ban no, ɛno na apae no. Nti wobɛhu sɛ wotumi ahu sɛ nsuo no gu nkakra nkakra ɛno nso ɛsɛ sɛ twe w'adwene gyina so sɛ wode ɛkɔ ayaresabea mpo nyinsɛn mu no sɛ nsuo egugu egugu egugu a ɛsɛ sɛ wokɔ ayaresabea a ɔrepɔt bi kura na nya awɔ ɔrepɔt a na midwife na na doctor ahwɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɔma ho treatment a na ɔde ayɛ dɛ ɔde ama wo nti ɛno nso yɛ adeɛ baako a wobɛtumi ahu a ɛbɛtumi aba sɛ ɛyɛ awoɔ no na aduru so especially berɛ a wobrɛ aso Afei nso, eh, wobɛtumi ahu biribi te sɛ w'awodeɛ no ano no ebie. Na aha no na maka no, wei no, wote fie a wontumi nhu. Yɛawodeɛ no ɛyɛ tenten kakra. Sɛ awoɔ nkan no a, ɛyɛ tenten kakra, anaasɛ yɛ berɛ no nso ɛyɛ tenten kakra. Na sɛ awoɔ no rebɛkan saa anaasɛ yɛ berɛ no so sɛ yɛbɛwo a, Na atwetwe atwetwe akɔka wo deɛ no ankasa ankasa ho. Ahaa, nti na ayɛ tea na ayɛ mmerɛmmerɛmmerɛ kakra, very thin and soft. Nti wobɛhu sɛ na ayɛ mmerɛ kakra, na ayɛ tea kakra. Nti no, ɛno no kyerɛ sɛ awoɔ no ayɛ dɛn? Ɛba saa a, na awodeɛ no ano ahyɛ aseɛ sɛ ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛbue. Nti saa nneɛma yi, na ɛno no deɛ, womfa w'ani nhu. Deɛ mma bobɔ so no bi wɔ hɔ a wobɛ fiili but wɔ awodeɛ no ano bia a womfa w'ani nyɛ dɛn ɛnhu te sɛ wakɔ ayaresabea na yɛahwɛ wo deɛ hia yɛn kɛseɛ no sɛ yɛntena fie nka sɛ wei yɛ ntete ho obi ntete ho ɛyɛ obi awo a aduru so a ɔpusi ama ne ba no aba Nti mɛntena fie nka sɛ me deɛ no yɛ nteteho. Yaa Amansa deɛ no, na ɛyɛ nteteho. Ɔkɔeɛ no, ɔkyɛe. Nti me nso metena fie ara twɛn ama Yaa Amansa deɛ no bi ato me ansa na makɔ. Woyɛ saa a, ɛbɛtumi akɔfa ɔhaw de aba. Mpɛn dodoɔ a w'afunu rekukuru na ɛredwo na ɛreyɛ wo ya no, na ɛma abɔfra no siane, na ɛma wo deɛ no ano nso yɛ dɛn? Ɛbue.

Enti saa nneɛma kakra a mabobɔ so yi, mpɛn pii ɛno na yɛtaa hu no bebree, nti na mabobɔ ɛno no so no. Deɛ aka no, ɛyɛ adwumayɛfoɔ no a yɛatete wɔn no, wɔn nso bɛhwɛ ɛno aka ho ɛberɛ a yɛakɔ ayaresabea. Nti nneɛma a mabobɔ so yi, sɛ wohu ɛmu baako koraa a, mɛntena fie nka sɛ meretwɛn sɛ ebia mɛhu sɛ hwedeɛ no abɔ Metwɛn hu sɛ wei no ayɛ me sei, metwɛn hu sɛ wei ayɛ me sei, anaasɛ metwɛn ara mekɔeɛ a na kyerɛ sɛ mekɔwo. Ebi a na biribi reto abɔfra no, womfa w'ani nhu abɔfra no a ɔda yafunu mu no. Mpo wɔn a wɔgyina no so a yɛatete wɔn no nimdeɛ mu no, wɔmfa wɔn ani nhunu. Nanso esiane sɛ wɔwɔ nimdeɛ nti no, wɔtumi boa ma nneɛma wie pɛyɛ. Enti saa bere yi, mebaa wo nkyɛn na mebɛbobɔ nneɛma kakra a yɛn nyinaa yɛka bom na yɛyɔ a, ɛbɛtumi ama yɛate awo a ɛtaa wo wɔ fie ansa na yɛaduru ayaresabea. Anaasɛ yɛwo wɔ ɛyɛ kwan so no, ɛbɛtumi atwam. Mesane te so bio asrɛ wo sɛ, berɛ no duru a, mɛnkɔ nkɔsa sɛ mesa na ama awoɔ no aba ntɛm. Yɛnni awoɔ mmerɛ aduro baabiara. Me previous education anaasɛ talk a meyɛɛ no, mekaa sɛ, wɔn a mpɛn pii wɔsa anaasɛ wɔyɛ aduro ansa na waba no, wɔn mu dodoɔ no ara wo a, wɔn na ɛtaa brɛ. Nti mɛmma no nyɛ wo anigye anaasɛ mma no nyɛ wo ahohoahoa sɛ wobɛkɔ akɔgye aduro na wode asa anaasɛ wode ayɛ wo ho sɛ mede ma me ba no ho ayɛ no den na obi antumi amfa hwee anyɛ no nyame no a ɔbɔ too yam no ɔno ara bɔ abɔfra no ho ban ma ɔba abɔnten a ne ho ɔden asa saa nneɛma no nyinaa yɛntwam na yɛ adeɛ a ɛsu susuansoɔ no ɛso papaapa nyame nhyira sɛ wotie na wakɔ so ahyɛ Hwehwɛ Johnson Ɔbea Mpɔfo Reproductive and Child Health Education wɔ Facebook na wo nso hyɛ like na hyɛ ma wo nuanom wɔn nso nsa nka bi. Ɛyɛ kwan a yɛfa so na yɛde aboa yɛate ɛyɛ awo mu haw ne amanneɛ so. Ɛme nhyira wo sɛ watie na wo nso wode tu anamɔ. Yɛbɛsan ahyia ɛberɛ a ɛsɛ mu. Bye bye.